Hmm. Oh, today, my people, African government not the not the try. the government wey come dey try now. They see they give their their government problem. This one not be juju. This one na juju. Oh. Eh, African government, you know, not they try. African government not they try. Eh, eh, now. Eh, the government what they try now. Problem not they finish. Oh, problem not they finish. My people. Hmm. e get this woman this our lady yes this our lady when she go tattoo her eyeball ah this one i think it shock you hey this one shock me o a lady go in fact tattoo her eyeball eyeball inside eyeball eh eye wetin pay me for inside seven years something seven years the news don comot for my head now something seven years old pikin tell am say mama No tattoo your eye. If you tattoo your eye, you fit wey blind. Mama say no o. Shey you wan be like dat animal? How can you say you wan be like animal, mama? I will put the picture, una go dey see am. Video no dey but dis one shock me. Why I really bring dis video, dis um topic come outside. If you dey out there, You are the type of say I want to tattoo my body, I want to tattoo this, I want to ta if you want to tattoo your body, still dey manage it. No be say I dey advise am. No, no, no, no, no. Na those days na me dey say, hey, I for like to put yeri for here. Hey, I for, one at that time, I, I love to make up well well. I for love to put yeri for here. But now, I see all those things like nonsense. Na wetin I say, I'm sorry if you put it in a wetin you like. But no tattoo inside your eye, inside your eye. inside her eye she go tattoo am she want she want one purple whether one blue and purple ah the reason why i bring the topic come outside the woman now her eyesight she don dey lose am wee i forget to use my mic well sha nobody dey house i hope una go enjoy na like that my children go school hey yeah use am hey and i put her for here o oh. look i bin dey see her i dey miss something i dey miss problem not too much now tell me the difference whether the mic or my voice whether that is different eh eh but the house cool calm because

You wan colour your eye bulb. Hi! You dey hear? Abeg una dey by una self dey read the news. She say she she don dey regret say she no listen to her seven years old son. Seven years old pikin, wetin you suppose to stand as a good mother to encourage your son or to tell your son, your son to uh, uh, copy from you. Na your son come dey tell you say mummy wetin you wan do so e fit affect your eye you fit lose your sight oo na now you dey regret say your son my son tell me this one ah mother father even which good example una dey try to show to una children you wey you be mother out here wey you dey watch me so if she got if she make una dey by una self read am if she tattoo her eye bulb she go get blind If she tattoo her eye blood blue and purple, she go get blind. She never take. She never take am. Daughter wey wey you sup- suppose to dey eh, coach suppose to dey tell am say things of this world is like this. Na she go dey tell you say, mommy, if you do something like this, it can harm me o, it can get back to you o, it can do you something like this o. Na you you still chook your head put seven years old pikin god will bless that child i know now say e don give you problem now hey my son hey i'm so sorry where are you she say she is regretting if you dey out there you dey say you dey think say you wan do am na you know why i dey say my african government no na lis ten to comment

is really well you dey hear dem say contact lens be dey if you need the blue and green maybe you don use am tired no you just need that one wey you go just do another one say this is what good government Now this comment make me shout my government, my government, my African government, they are good though. This one say my commenters oh you tell me say i no be like make una no worry i still put am for there one say this is what good government and overfitting my people this one say this is what good government and overfeeding government cause Dis one say shey na dis naija wey person dey I beg me I'm sorry na our commenter make me dey laugh like this yes our commenter dem can make me laugh una no dey see so una never imagine say why this girl dey always dey read comment because I love to read comment to receive some you know say um some people dem dey carry their frustration face camera When some people dey carry their, their frustration face comment, hey, some people they can use their frustration, they'll face comment. If you they read down, you go they laugh. If you by yourself, you they read down, you go they laugh. You say, eh, what did they cause this one? what did this person who hot? He say now this one. of eh, overfit government na this nigeria when everywhere hard kokoroko in fact government no dey look your face if government even get your own to add to her own or to him own government go do am na person go say you wan tattoo eye bulb when your head full of thinking talking in fact, you dey crack your head, the food wey you wan give your child tomorrow, how things go take better, how life go take change, na you go take say na tattoo you wan go dey think to tattoo your eye. Now, it's true. Wetin he really talk, na why I say make me laugh. It's very true. Those people dey pass through. They will never sit down and say na tattoo. Na who eat belleful, na him dey see, ah, I wan go do that, I wan go bar, I wan go this one, I wan go. No, who no eat belleful when e dey hungry since? Wey e never see anybody wey e since. If you dash am money, the first thing wey go come e head na how he wan take use that money wisely and how he wan take invest with that money. Why not Europe, some part of Europe and country dem dey support their citizen whether dem work, some people dey my this country wey I dey France, dem no dey work their own na just to carry their animal waka in the month ending dem go pay dem. As cold dey now, dem don enter house, dem go give dem house. Once call don dey finish, dem no gree pay house rent o, dem go stay, dem no even mind, dem go go, dem go still go outside. But once winter start, dem go still go put dem for house. You know, but place like Nigeria, those like Nigeria, those kind of things no dey exist. That is why I really laugh hard. And it's true. Ma many people for Africa, dem dey really dey pass through. Nobody, no government dey say, Eh, as this eh eh the world hard reach now, including France wey I dey today, as things hard reach, their government come up with check.

like Europe, France wey me dey, if you get your e na grade by grade, na na na dat is how you take reach, how your salary take reach na im government take dey assist. If my country Nigeria can apply it like those pipu mostly our elderly pipu, disabled pipu, those two pipu wow God, those two pipu if God help me ah I have a dream, if God help me those pipu elderly pipu Disabled pipu, dat is pipu wey dem no fit cater, wey you know dey dey for for dis France wey I dey now, dem be de first citizen. If our government can look onto those things, I will be de happiest person. At least we go see sey our government where our um um disabled pipu dey stay na im be dis. At least not only one um state, every part of de um Nigeria, including village, including city, Because dis village wey me dey so, dis city wey I dey so, disable house, old pipu house dey. If my country can bring those kind of things to my country, light, old pipu's home and those special children, if my government go look into those things and education, and road and security. In fact, we the citizens, I no believe say many of us go dey complain. Yes, I say it and I say it with full chest, okay? Na wetin I bring come out for una na be that, my beautiful people. They say na wetin overfeeding country dey cause na be that say I wan go blue my eye for uh, blue and uh, purple. Yes, so and in her eight years old daughter even advise her, she refused. But at the end now, see wetin she cause herself. I pray, and the man I see dey laugh, I still pray for her. I believe she learn her lesson.